Kwanza kadi no. Itwoni itwoni winjo maber. Korka kadi no.
Eh. Kadi no winjo ka koro medo duogo chunya ah, machiegni. Gik matiyo gi mwandu ga gin meki. Eh. Koro ka kad mara ten mari. Mm. Eh koro kad adhi mi wach lewni go kanyapa ni koro watieko. Nitie wach moro kendo. To ka idake kendi koso? kae mm.
adak gowadwa moro kae ma wan go ka oh, eh. moro mane moro mane wacho ni jobless eh moro ma ma tich den ma tich wuoth che ah, ma jo che boy ma dago ka mago to wezi ko ka se biro to wadhi loko serikal obiro mana yudo ko se wuok kae eh koka kori sa biro ni mm. to koro embo wuoi wuoi manore gi oko koro ni embe koro nyako dhi adhi oko nikech dakitwa ni ot ting'e ni te eh, kwani na nyumi ne wan koso ne ah, ah. dog ne an kenda itiyo ka koro koro koro kanyo mm-hmm. koro eto koro chuna chwa ni sani nyaka dhi omany ki barua moro tin eh. eh. adoko loko ne sirkal indirectly tu e eh, obro ma winjo kete be kata kapok waloko ne to dong ma oda ya aw ka gizo gizo no koro ma ndalo ro wadwa chiem kama no di chiem out so te ni tano na this tano mera oje ang'o maneno ni Dina nango. Itimo ka. Apo endi nyasia to yudo ere kaka yudo yudo rika. To kwa kwa unge unge ruka. Owado unge. Apo iwe ikwe penya ngone wangere. Ini tiyo mana tij lowa. Ka ing'e nade mapiyo. Apenji ka ing'e nade. Adwa ni dwoka mapiyo. Mwen nyathini walo koda. Ing'e nasa kwedno kada walo.

nyathi ma nyocha kobiro ka kotieko form four ni ma kawuono odi to dong gima mari dong en mara wuoyo kod ang' ahinya ang' ahinya kod ang' ahinya nyasi ang'o mokeli ka wuono adine makuru baga ni eh dong asa ngisi ni ma oda mm. ma yadi ma oda mi biri biro ka ibiro ka ma e owadwa maduong' ma mm. owadwa moro manangisi ni wadago kaje

Koro an ok an baby kawuono te wasewinjore nyaka nwa dwa kawo. Koro tengi bed baby ti onge kata ot. Ma dongo dwa kode.
Ah, ma chumal. Chumal. Ne ki manyisi chumal.
Ano fwenyi kapok ochung. Chumal. No, ada penyo penyo. Mm. Ngama chulo rent ka? Oda.
Ochulo sama la kod. We explain.

Kora timi apinyo udwa nang'o? Ng'eni ubaga. Nyasaye amana ni baby imbe in mana piny. Ah. Kare idwa nang'o? Odhis ang' nwachwanyre. Dong ma jaoda ma Odhis ang' nwachwanyre.
Eh, ineno gima timore.
Kata ka nwachwanyre.
Ineno gima ah. timore un ji ariyogi. An Odhis ni naromo go kawuono. to nyisa ni mondo tera ode ang'e kumo dake mhm. to kela kae mane yudo ko be onge kata gima osetimore Onge. Mano kawuono ema wacho ni onge gima osetimore. Mano wacho kawuono. Kapenji in ere kaka wuoyo go this ah, michopo ka. Koro in iromo kodi e kode iromo aroma kodi tiwuoyo kodi. Dong miriyo inga koro nyisa ni abiro modho. Ape sora ni pok inena go. Sora ni pok inena go in manyo ah, pok inena go. Ngeni magi to tinde Afrika na ta. Kwani ni milo so digi ge duka ken. Ah, sora ni pok inena go. Ine milo so digi we ta. Ngani ni idwa njawa.
Ngeni mane bitre. To kuchaluru.
Kora nadhi ngena dini uno brother.

bas mm.
kasto ing'e ni idhi rwako official eh? inena nade chuma ti office koro di compare gi ana to ng'e chalo ng'ama wuonda ah, kaka yudo ku bet cha oko onge gimoro gine to bebi dong wabet ga bet ok mano bet bet mana bet abeta ni eh? ah no bet magi na bet kama no, to yito ne kaka bet kodi no, yino ne kata mana gine pogruok
Donge kaka ne wang'e ong'e motegno, ching'e ne modu adiera.
Ing'e ni seche ma biro e dhot cha.
Ing'e seche ma an e dhot kacha. Mm. Awinjo ni kia udwa chiemo, akeno ni ud chiemo e otel. Yeno otel ma yudo pesa, ka pesa liere mokwaya.
Tapenji. Mm.
nanyisi ni an chan oromo mar dak gi mm. nyako mm. koro ok adwa nibed nyako adwa nibed dhako mm. tanno ka pod in gi uyunga yunga ah, anno ka pod in gi uyunga yunga gik mane idwaro na aseng'eyo cho dong frili yudo kata
Eh, ineno an ang'a matiyo hmm?
ng'eni ka an gi cctv
an an sina ng'ama nigi pesa bedo simple hmm, magi wadhi wakonya kwanya mtumba
ah, maka to wedi maka meka mana rwako kadiere mana pok aya bedo ng'eni kini gimon nyato

sani aneno mani ok ane ka nada chiemo e ot oh. aneno ka nengo wadhi ok ng'e ni nitie osiepena moko madwa chaya mm. gineno ni an simple giparo ni an ga dam ma simple mm. ah, adwa ni kawuono gidhi gine ni karamba an gi gimoro an gi gima lich
ah ing'e gi type na ing'e ga type na

jalcha mm. ada nyisa nyisa jalcha mm. nitie kaka wuondo gaji en ga gi wende moko oh. wende ne moko ma uledhi uledhi mm. moko mano eh, owero na moro ka owero ni mm.
nyajaduo imiel ngeni CCTV tao no nyisa kani imiel ko ana mielo matine do ngeni miel tae oh lakini kore ngeo ni miel no mm. aka miel ne amiel to yine ma miel ni gige mo wuondo goji oh.
ni kenya jaduo na eri genya jaduo Be ok amiel kata mat- ata- ata matema matin Oh. mar wuonde to chunya neno kogeni ng'ama serious erokamano eh Eh, to kare gima watim mm. nitie meeting moro man nowako ni an gi meeting e town ba kela ne rwaka ng'o nikech ya- Aseke meeting. sweta mone nga rwak cha Mm. sweta chale no kanya theo setu Awerigo mag ur dum kata swet ne. Mm. Dhi adhi kaw gimoro. ng'ane ka Kasto- ng'ane kaka chal